Ullakan tokaý, tokaýyň aňry ýüzünde sebetler, bäri ýüzünde-de özüňiz ýaly garagöz nemes oglanlar. Kim çukurdan kellesini galdyrsa atar diýip ýatyr diýýär. Iki tarapam çozanok diýýär. Şa çukurda ýatyp konserw iýip ýatyrlar diýýär. Soň komandir aýtdy, Ýa, doganlar, konserwany göle ýapaýmaly etdiňiz. Tokaýyň aňry ýüzünde Doňuz ýaly nemis bar, gyzyl-gyzyl nemisler. Kim şundan birini tutup gelse, on manat berjek diýdi. Geçen agşam baklaşkasynda samowony ýelmäp kellesi agyr oturanyň biri, Ýa şu agyrly kelläni nemislere bereýin, ýa on manat alyp düzedeýin diýip, bagry bile süýşüp gitdi diýdi. Iki sagatdan hakykatdan hem egninde doňuz ýaly nemis alyp geldi diýdi, iň gowusyndan, goçagyndan. Ýoldaş komandirin ha nemisiň? Haý maladis, me on manat. Ýene biri gidip getirdi, biýem aldy on manat. Ýene biri gidip getirdi, biýem aldy on manat. On manatdan ýöne nemisler tükedip barýarlar diýýär. Şulaň arasynda uruş başlamaka baýram ala gelip türkmenler allap şänik satyp ýören rözi ýok bar eken spekulian. Men de gitemen nit diýýär. Haý bar ol ilgi diýýär senem git. Il iki sagatdan gelýär ol iki gün geçdi özi ýok ýok, üç gün geçdi özi ýok ýok. Juma güni giden özi ýok soňky andan öýlän dolanyp geldi diýýär. Öňünde de on sany nemis. Ol nemisleňem iň gullaryndan alypdyr diýýär. Gaçjagam bolanoklar, el-aýagam daňyly däl, boýnuny sallaşyp gelýärler diýýär, eke diýip. Aý, parti özbekçäni öwredipdir diýýär bir hepde diýýär. Ýylan göwünlik berip gelýär diýýär. Wsýo budit haraşo. Wsýo budit normalna. Kepek dadym, solýarka dadym, tam suwa dors. A, mana şu gitler ekeni bor menekäniň özi-de heleýdi diýip. Bäý, Özbek aga geldiňmi? Geldik, Goldaş komandir. Ýaman kän eglendiň-le. Aý, tutuş alyp gaýdaýaýyn diýdim. Hä, oňarypsyň. Näçe nemes munyň? On nemes. Näçe manat bermeli? Aý, başda gepleşişimiz ýaly, nemese on manatdan ýüz manat bermeli. Komandiriň köne gapjygy bar eken, beýleki gakyp şykyr-şykyr-şykyr-şykyr puluny sanap gördi, ol ýüze ýetenok diýdi. Bäý, Özbek aga, bu ýa ýüze-de ýetenok diýdi, ol bagyry gurady, erkek boluň, çyn razy diýdiňiz-ä diýdi. Aý bal diýdik ol giden getirip dur how gutardy meňem ejemiň sandygy ýok eje pul al diýer ýaly. Baraňsaň bereýin urşup soranok. Ýok barda zat ýok ine ýigrimi bir oýnaýasyn diýip özbegiň ýaman gahary geldi diýer. Nagt bolsun diýip. Aý onda pulumyň ýetenini ber nem galanyny öýüňe äkidäý. Muň görgüli içinden pikir etdi özüme nan tapamok bular näder urşup sorynça daňyp saklaýynmy diýip. Aý bolýa geçen ýerine alaýsyn näçe manadyň bar? Ýetmiş manadym bar. Meň her nemisime näçeden düşýär? Ýedi manatdan yz bolup bagyra ugradyýar. Waý, biz kä kalamen! Waý, biz kä kalamen! Waý, özüm mejede dokuzdan aldym-eý! Waý, o taýda dokuzdan aldym, topbak aldym-eý! diýip gygyryp aglap ugradyýar. Gör, bul satyn alyp gaýdan eken diýýär. Bir keli kowalýarlar diýýär. Zybyrym keli. Ýabyň gyrasy bile. Dört sany daýaw pyýada dur, tussa öldürt diýip. Gaçýar diýýär paýhas dilini sallap, göçüp gideniň itiniň dili ýaly, dilen döşünde ýatyr diýýär, ýadapdyr diýýär. Başga-da bir kel bal tutup otyr diýýär, syýkylykçaran bolup. Tebigatda her bir saňa bir ajaýyp gözellik ýanawdy. Eý, eşitdiňmi? Nämäni? Şu wagt obada ispisany grupba geldi. Näzi grupba? Kel bolsa tutup kellesiniň hamyndan Güneşiň udarynyň yşkyna udarynyk ýasamaga ham ýygnaýarlar diýip. Şu öňki bal tutýan ol gaçdy bol öňki gaçyp gelýäniň şaky däl gaty tizlik bile gaçýa diýip. Gaçyp gideniň şlýapasyny geýip otyr diýip ýabyň gyrasynda. Kowalaýanlar hem geldi. Eý dost! Kel görmediňmaý? Hä, gyzyl kelme, hawa, ýaňja geçip gitdi. Men biler-dä yzyndan. Aýa tiz gaçyp ullakan agaja çykyp, elinde-de ullakan nomerli çakga, ahwatny çakga. Taýyn bolup otyr-dä ýokarda agajyň üstünde. Kowalýançylaram baryp-dä düşä ýaşap. Düşýokgäl. Düş, barybir düşüris. Düşsemem hamyndan deprege ätdir meni diýip kellesini elindäki çakga bile dilip ugratdy. Agaň üçin gowusy bolsa, edil doganyndanam. Iň ýakyn gardaşdan hem ýakyn gatnaşýar. Biderek goňşy hakyndaky ýazylan satiralar. Ne goňşular bardyr. Öýüňe myhman gelse bir del maşyn görülse çagyrylsa çagyrylmasa gelýändir sag oturanmysyňyz diýip. Ilk-ä gapyň agzynda oturan bor. Ýüz gram çantaňam töre geçip tamada bolup oturandyr. Alyň oglanlar saglyk bolsun diýip. Öý eýesiniň jynyny içdi diýýänkasyny öldüreýin-le diýip. Bir gün çagyrt diýýänkyny. Goňşy, gel şu gün adamam ýok, iki bolup bir hezil edeli. Aý maslahat. Bir çüýşek konýagy boşadyp içine kislota guýagada goýutdy öňünde. Goňşy näme sen-ä kak sigda konýak içýäň, menem arak. Aý maslahat! Başladylar ol-a kislota, öýesem araga. Öýesi aragy gutardy, goňşam kislotany. Indi ýataýjak nädýä? Aý maslahat! Nahal goňşy derdini birip gitdi diýýä. Kislota içip bulaşaýjak ýaly ol gitdigiçe gowulaşýar diýýä kislotany içdigiçe. Aklyny açyp diňleýär diýýä haçan waý dogan diýen ses çykarka diýip. Sen çykmaz ertirden tualete ugra dur, o goňşym çyksa siçene maňyrdan gelýä diýe maňlaýjygyny süpüren bolup. O goňşy nähili? Heme zakonny. Nähili eken agşamky konýak? Agşamky konýaga ýaman gowy eken goňşy. Tanşyň agzy şondan bir ýeşik tapyp bersene. Diýe. Saňa erbet täsir edenogmy? Ýok, maňa ýaman gowy täsir edýä. Kelläň agyrdanogmy? Ýok, dawleniýämem peseltdi, normanny boldy. Aý, goňşy dogryňy aýt, aç galanyň aw diýendir. Ýok, absolýutno awdanok. Awsy aýtjag-a. Goňşy, dogryňy aýt, näme täsir edýän, bir ýeşik mugda bereýin. Aý, dogrusyny hem edeňde azajyk aýagyňy açmasaň balaňa deşýär.
Edýän işiňe görä hakyňy almaly-da. Mekdebiň mollany edil şoň ýaly boldy diýýär, çagajyklaryň hakyny ikilikden berip ugrady. Ýaman owadan mollum, oba boýunça iň zakonly mollum. Bu gün klasa geldi ol gaty erbet bi ýagdaý. Ýüzüne gözüne dagy sereder ýaly däl, edil urşan tüňňüzi ýaly. Hawa, teleşäň şa yzygirini şanyň alyn kilki gapyrjak ýaly eplem, müplem, ýemşik, ýümşük. Pikir edýäň diýýär, Bäý, şu mollumy gijijek-ä ejesini nädip gorkman emdirdikä diýip. Elhenç diýýär. Gahary gelýär diýýär. Näme edendiginem klas bolup bilenoklar. Ýa şol geçir agşamky toýda berlen aragyň pah näli? Ýa-da soňky döwür tüweleme türkmenem öz başyna elipbiý edinipdir, ors elipbä uturan mollum täze elipbiýni bilenok, mollum bilmese bi hülwentlerem bilenok-da. Gaharyny şulardan çykaraýjak bolýar diýip žurnalyny açyp it biýsek boýunça türkmen bolan klik goýup ugrady. Hä, Gataýew? Men?

Seň ejeň. Näme ejeň? Näme ejeň? Ejem arçmana gitdi. Niçin kömelekleşmedi? Ejeň arçmana däl, ogul. Ejeň alamana gitsin. Ejeň şekili satmaga Albaniýa gitsin. Ejeňi ýumurtga bilen Amerikada tutsunlar. Ejem gitdi diýip öý işi goýmaly däl-ä. Ejeň nirä gitse şoňa üstüne üýş etmeli. Otur. Ol ýeň bolma hana bolmaz. Otur. Ikilik. Bä, Berdiýew. Him! Öýşiňi etdiňmi? Ýok. Näme üçin etmediň? Ataň ýaramady. Ataň ýaramanda sen ne obaň şatlap dutarymy? Heý, mugallym, oň gyzyň kyrk bir boldy-ow. Elli-ow diýip begenýäňmi-aý? Soň gyzgyny elli bir bolan bolsa, ataňam dynar diýen eňňäm. Islige kömek edýän soň gyzgyny. Edeňok! Bildiň, otur! Ikilik. Turan ikilik, turan ikilik. Häk. Simli, misli. Aý turdy ýaly garsak ýaly jyrsap. Men! Aý, aý! Ol eýsem bolsa, bolsun! Seň bolşuňy it göderin. Nädersiň senden turba ýasaýsam? Tokurtga. Öýşüňi etdiňmi? Ýok! Näme üçin etmediň? Döwrümiz buka geldi. Amin. Amin. Döwür buka gelende sen deýden bolup, sen şeýtdiren bolup. Sen nä öküzmi? Ýok. Men öküz däl. Men himli, misli. Onda näme? Onda siz neme enem Tügri kolhozyň kerewligine öküz akgaň ýanyna şwidaniýa gitmeli. Äýni şo sygyr şwidaniýa gitmäge garry atan ýokmy? Garry atan bar welin, Enem öküz owar diýer-ä, neme? Ýok. Ýok. Neme diýer? Ataň garry diýer. Ýok. Garry adam diýer. Sygry, sygry ýitiräýmesin diýer. Gaýhanaý wallay, gaýhanaý. Ýalageldi, bukageldi. Bukageldi gowy zat, nesip bolsa indi iki sygyrymyz iki bor. Ýöne sygyr molýa diýip öýji goýmaly däl-ä. Şo sygyryňy molamaga däl, han ogul. Şo sygyryň iňlisçe gepleýänem bolsa otur. Ikilik. Turan ikilik, turan ikilik. Tak. Gulamalyýew. Nan. Öýjüň etdiňmi? Ög. Näme üçin etmediň? Biziňki Jan Ýaly dogan Janmämmet tirýek bilen tutulyp. On alty ýyl türmede oturyp, agşam öýe geldi. Amnistiýa düşdi. Iş, öý etmedik, toý etdik. Seleý han ogul, agam on alty ýyl türmede oturdy diýip, moglumy gorkuzjak bolma. Moglum seň ol syryňdan gorkanok. Otur. Otur. Gorkýandyr öýtme. Otur. Gözüň aýdyň. Otur. Murtuň ele tarakan ýaly edip. Otur. Hä, gorkýandyr öýdýän. Otur. Soturşyňam bolýa, otur. Gorkýandyr öýtme. Otur. Otur. Üçlük. Berekella. Haý meleme oho diýen ol süýeme tüweleme. A ol bir gara bir gara bermedi ýüzi gara ki. Köneliň sözi gara agzy beli kakynda el eli ýuwar iki el birip tek elden ýuwar ki. A ol aý il oňlusy heleýin pyçakla diýe bas indi. Oglanlar siz diňläň. Men aýdaýyn, parzym bar. Paryhyny biliň, sogap, günäň oglanlar. Diňleseňiz, erkek kimin karzym bar. Ýalňyşaýsam, geçeweriň, günäm oglanlar. Çyndan dostuň bolsa. Göwünini ýykma. Duz iýen ojagyň gelinine bakma. Arak iç. Çilim çek. Ha, çek. Minnetli çekme. Minnetli bolsa, ýaman ýakynlaşarys biz haýwanoglanlar. Başarmajak beýikligiňe ýerňeşme. Halamasaň, Bir saçakdan örňeşme. Ýene bir zat, namart bile sörňeşme. Ýüzi gyzar törde, sonaň ulandyr. Pula gyzmaň, akyl alyň. Manat kän. Gepe gitmäň, çyn agtaryň. Galat kän. Märekede özüňizi tanatmaň. Il beýikdir, bir iş etseň, tanar oglanlar. Elleňňizi gelinlere galgatmaň. Ýöne, özüňizem gyňajyna aglatmaň. Ýene bir zat, eneleri aglatmaň. Tutaýmasyn ahy, enäň oglanlar. Öwlýä kessin. Köp gördüm. Agladany ir-u-giç tutýan eken ahy, enäň ýa sonaň oglanlar, olary ýerdäki Taňra deňäň oglanlar. Ýerdäki Taňrylar, mähriban eneler hem sonalar. Erkek adamlar diňe. Siziň üçin el çarpýar. Erkekler el çarpýar. Berekella. Şol kalbasy iýilýän wagty, ortdan gorkulýan wagty Moskwada türkmen artistleriniň günleri geçirilipdir. Hem konsert bermeli diýýär. Aý ýol bileti mugt bolansoň bir gyzyl wagonda bolup gitdiler. Hawa. Aý, sähel gümmüldäbilýän bolaň, mün bolaý ýa diýýär. Dört ýol maşyn bir omyň şora, bilorn mün maşyna. Dilberim bil omyň, bilorn şora, mün maşyna. Pylanazy bil omyň, bilýän akga, mün maşyna. Pylanaz neme diýýän, Hojaýt edýän bratok. Ýolbaşçy edilen Türkmenistanyň halk bagşysy tüýli otuz iberdiler. Tüýli otuzlyk diýip eşidýänsiňiz radioda. Hä, telewizora çykmaýan tüýli-le. Şoň üçin çykanok. Anaň bulaň konsertini alyp barar ýalam biri gerek diýýärdi alyp baryjy, konferans. Aýlaň ony orsça bilýän gözleýärler diýýär. Ahyryna pylany obada biri bar, toý zady alyp barýar, şony görüň diýip. Soň baryp, Inim, toý alyp barýarmyşyň, daş sähediňi aýt! diýip olar. Ile diýýän ýerim ýüz müň bolup, saňa ýedi müň edip beräýerin. Ýok, toý däl, Orsýetde konsert bermeli bolýan. Şoňa alyp baryjy gerek. Daş. Ýok, orsça bilýäňmi? Waý, men türkmençe bilemok. Bilip ýagdaýy, bildim-ut, bildim-ut bolsa men Pakýan orsyça sažaýt edýän. Öň orsçede toýog diýýädiň indi goýdum diýdi. Aý biýem gitdi. Oňarmyň diýse oňaryn diýdi. Aý bardylar olaň kluby ulurak diýýä. Uly sahna mahmalyny açdylar dur orta arada ýaňky daş diýýän. Gördi ol bir tam ors. Aý türkmençe erbeder däl bytdyk-sytdyk geçdi diýýä. Essalawmaleýkim hormatly moskwalylar hem Moskwanyň myhmanlary! Türkmenistanyň sungat ussatlary size konsert berjek bolýarlar. Programmanyň ilkinji nomerinde türkmen halk aýdymy Yrakda durma! ýerine ýetirýär Türkmenistanyň halk artisti Tüýli Gotuzow. Aý sahnanyň gapdalyndan ýolbaşy bolup gidenler gygyrýarlar diýet. Tikgi! Eý, Tikgi! Hawa, meň adym Tikgit-dä. Tikgi! Ýaňky zatlary orsça aýt, hemmesini orsça. A ýene köpdillilik syýasatyna üns bermedi bu adam. Häzir hem üçdillilik syýasaty bardyr, üns bere görüň, birden iňlislere haňy erdegi deňizde gözenmez ýaly. Dobryý weçer!

Yrakda durma! Aý, tikgi! Oý harpy i edeniň orsça bolýamy? Orsça öwür! Aý, aýdymyň adyny ýaňky bagşyň adyny familiýasyna çenli içinden öwürdi diýýä. Ýa Yraga Yrak. Durma-da ne stoý! Säk, tüýlem tüýli. Otuz on dwasyt dwasyt pet.

Soňra Aşgabatda bir konserte bardym. Inçe ýaly tomaşaçy bolup görmäge. Aý, çykyp artistler aýdym aýtdylar, tans etdiler-aý, gyzyl ýaly boldular. Her kim başardygyndan tomaşaça, her kim özüni görkezjek-dä. Onuň biriniň-ä familiýasyny aýtdylar, ol aňyrdan geldi, brat, men-ä şemal turdumka diýdim.

Siziň häzir ukyňyz tutup başlar. Eý, bir pis pisi tapar diýen ýaly, öňräk dost edindim ol. Geldi meň ýanyma. Seň ukyň tutýar. Eý, meň-ä ukym tutanok. Meň-ä nahata ysym gelýär. Sen ýatmaly. Men ýatmaly däl. Men konsert görmeli. Şoň üçin pul berdim. Elimde ýylybamy? Hawa öldäliňä bildirýärin. Sen gözüňi ýum. Näme kise girjek bolýamyň? Kisede seregne zat ýok. Gapydaky aýala iki ýüz manat bergil bolup gaýtdym. Ölüp girdi. Aý görüp otursaň şo gruppaň jadygöýi eken. Aý ýöne jadygöý bolan kim edip ýatyp dur diýip ýalbaryp durmaly däldi. Ýatyrýaň biraz şeýt ýatyrda. Eden işiň ojar döwür nädepdir. Şu teatryňam bir jadygöýi bar. Ýöne olar edip ýatyň turuň diýip ýalbarýakar edip duranok. Taryp-turup edäýe.

Ýöne ýigidiň ýedi görgüsi bolmuş diýýär. Meňkiň-ä ýedisem heleýden öýdýän. Ýene bolmady. Bu gelnejegem gitdi. Heleý-ow, giden. Çaga bolanok. Menden görýärler. Bir ýaşuly gözüniň suwuny akdyryp. Alty gelniň beýle bolmaga haky ýok. Seň özüňde bir zawodskoý depdekidiň bar bolamy? Özleri dogry bilenokdy. Hany men heleý bolaýyn. Meň oglanlar biriň eleý bolun tek. Bolmazmy şo. Bolar. Towuk guzlaýar günde. Menden görýän. Ýigitler, arak biziň duşmanymyz. Duşmana, adama onyny ýok edibilmedik Watanyň ogly däldir. Şeý diýip içýärler diýip. Öýi Gürörtan şeý diýip artistana sede gowy boldy yssy günüm o düýnki galan etden ýasalan monjudanam iýip. Mindi beýik awtobüsüň beýik oturgyjyna. Ölem dölem alyp bolýar ýene neresini tüýküre ýeri ýok gysylyşyk awtobus pahyr eline gaýtaryp kellesine çalýar diýer. Öňünde oturan ýaşulyň gahary geldi yzyna utanaňňakmaý bu ýeköziň nädip otyrsyňaý o akgam görmändirin bagyşla ýaşulyň kellesine çaldy bu.

Görüň, şu taýyna degýär diýýär, daş taşlaýandy. Şo bir degen ýere degip duran, Ştynk! edýär. Öň kör bar ýere, ýoldaş körler, Aý, kör ýoldaşlar! Oýny üýtgedeliň-le! Bir aramyzda görýän-ä bar. Obropşit kör, bunuňam komandir bar eken, starsda, diýip, bir gözli. Kakam baýar ýaly. Bu her gün şähere gidýär, aý çörek üçin, et üçin, zat üçin gidýändir-de, gelende bir hili adykalonjygyň ysy gelip, zat edip, hemme kör üýşýär diýýär daşyna. Eý, ýaman gowy zadyň ysy bar, nämäň ysy bu? Ýeke gözüm şeýden görüp. Elbetde, gyzyň ysy. Ilerki obaň gyzlary kör diýip ölüp ýatyr. Kör tapylanok. Goý, bu ýerde kän diýip aýtsaň bolmaýarmy? Şony aýtdym-da. Näme diýdiler? Körleňi getir diýdiler. Ertir bizem äkit. Ertir gyza gitseň taýynlanyň. Aý, ogul sakalyny parmak diýip beýen körler özleri syýrjak bolup päkini salan ýerinden kesip. Muňa-da gazet gelmän, durşuna ganly gazet bolup ýola düşdüler-de, bir-biriniň elinden tutuşyp, kostumynyň iligini tersi ildirip, we ýerinde ýöreýşini erdip, Ýekewüz! Diýip, körler gygyrşýady öňe. Ýekewüz! Gyzlara ýakyn namyzy aýda gör, taýynlanaly üsti-başymyz kakaly gummuz! diýip, gumly ýoldan ýöräp barýanlar agaçly ýerden birden bir çybajak sypyp, Ýekewüziň abat gözüne şarp boldy. Körler. Geläýdi öýdýän diýdi bu. Şu ýan kölde bir dyzýalar diýýän. Aý gyzlar bagyşlarsyňyz da garaşdyran bolsak. Urşda bolan türkülçeniýeler. Geçen urşda komandir gygyrdy. Eline pistelezini alyp. Atret! Gyzym bile nemis söňüsine tarap perýod. Nemisleň tä köwşi sypynça kowalan. Ol il perýodda ol iki sany pir-ýeki türkmen galdy diýýär. Dolan muny perýod bolmaý. Daway nazatlan. Şu gezek nazatlan bir bölek derman maýo derman şekerli. Bar sen odun çöple menem çukur garaýyn. Bire gitjik saply lepeke bilen okoby ýeňledi, beýlekem odun çöpledi. Sygyr telegem bolsa alaýa indi! Ýanýan at bolsa häzik-päzigem bolsa alyber öli ýatanlaňkydan. On at bolsa bolýa. A birden odun çöpläp ýören gördi aňyrdan bäş-alty sany nemis gelýä-de öýt ýaraglanan. Gygyrdy çukurdaka. Gukga kaka! Ä, getir odun çöpläp bolan bolsaň. Geljek bolup bäş-alty sany nemis gelýä. Näçe sany? Aý bäş-alty dagy bar. Derman az. Ýüz berme. Ýüz berme geçip gider. Aý ýene bäş-alty bolup periodda ýene ýyla galyp uly çukurda üç-dört türkmen ol çekip otyrlar.

Näme diýýä? Waý Gupa kaka, nemes näme diýýä? Hany hoh diýýä. Mä, şeý diýýäňmi? Biziň hemmämiz türkmen-ä. Birimizem orsça bilenrak. Şu goňşy çukura girip gör. Ölmedik bolsa Sergeý bolmaly. Şoňa hany hoh diýip gör, şo düşünäýmese biz düşünemzog-a. Çekiber, çekiber. Ýene bir tirýek gyýyrýa-da ursda depäň agyr ýüzünden bäriligine. Otryad! Gyryldyňyzmaý? Eý, kapitan, ors! Diminsow! Bu men! Gukga bidýondan. Geliň, iki nemes tutdum pilin. Ikisem permen doňuz ýaly semiz. Komandir ýöredi o çukurdan. Getir! Gukgam, tutan bolsaň getir! Eltjek bolýan ol nemesler men goýberenok-a! Stalbaň piliň üstünde oturan Alyhekgäň basyp oturan ýumurtgasyny almak üçin. Alyhekge örän duýgur guş bolýar. Ogry güýçli eken, bazar. Aldy-da Alyhekgäň şanyndaky ýumurtgany, Alyhekge görüp ilkilip otyr-da şu ýumurtga basýandyr nädip. Ýumurtgany elinden ökdürip düşdi, ol aýagynda balagy ýok diýýär, ikinji baryp onuň jalbaryny alyp gaýdyberipdir diýýärdi. Ogryň güýçlüdi güýçli bolýardy. A bir ogry üýşürdi ýoldaşlaryny. Olanlar! Hy! Dagy bizem gazanç edeliň, bikär ýatyrys. Aý nädip gazanç etjek-aý, gazanç üçinem pul gerek-ä, diýip neresseler. Pul gerek däl. Ejeňiziň aş pyçagyny alyň, ýanan transformatoryň aşagyna agşam üýşüň, özüniň starşy, otwişaýu, diýip. Üýşdüler. Ärsiniň elinde ejesiniň aş pyçagy. Aý, olar ýaly bir ýigit gelýän, bäş aş pyçagy dirediler, şeýdägede. Goltugyňda näme bolsa çykar. Aý arkaýynja diýýä ojagaş horaşyj oglanjyk. Goltugyna elini sokdy. Ana iki gezek, alty gezek atýanymy ýaly pisteledi çykardy, barabanly pisteledi. Näme edersiňiz diýip. Şu doňup duran pyçaklar herekede girdi diýýä şeýdip. Hiç-laý. Aý darykýaň-aý. Şo obaly bolsaň, Edil özüň şu obaly bolsaň, şu obaň şu wagt gijesimi ýa gündizi şony soraýjakdyk. Bäşiňem ýat asfaltyň üstünde. Ýatan ýeriňde dogry ýol çaşjagy. Tä paroma çen daş ýolda ýüzüň. Aý, haňkyň gecek bolup bir okam göýberdi. Ýawk! Edip ýene eliňe biri galdy ýüzüň. Aý, aşpyşakly gidip ugradylar, tapyrt-da, tapyrt, tapyrt-da, tapyrt. Aý, meň al sakyrtly äli öňe öwdýänlerem bar diýýär. Baldyhaçy ýaly ýyragalaklarem bar diýýär, garnyny süýrän. Şo ýyragalagyň biri aýtdy diýýär, Äý, näme ýumurtgalaryndan gorkup ýüzýäs-eý? Dawaý, ýüzmäliň. Öňdäki-aý diýdi. Ýüzübersene-aý. Paromyň bärsine baramsoň, asfaltda şümüň diýsene etjek. A soň maly? Ogryň ýüzüni görkezýär biri patada. Ine gelin-gyzlar bilýänlerdir, erkek adamlar bilýärler ýa asa gatnaşýanlar. Diýýän, ol jynazalyk işi bar-da. Şonda bir esli meýdana çäge düşäp, özünden kyrk bäş razy diagonal ýatyryp, ýaşulylar, bir täretli adamlar jynaza okap, dünýeden gaýdanyň soňky işini berjaý edýärler. Aý şunda bir Işan hoja çagasy goýulýar öňde, ymam diýip. Aý munda biriň öýdüler aýagy Malwilany, egninde ýeňsiz gara maýka, döşünde-de London diýip ýazylgy, agnynda-da sakgyç, kellesinde uzyn kadyrýokly papak şeýle. Bratoklar taýyňmy? diýen. Muny yzda duran kim gördi muny? Eý waý. Aman diýip goýanyňyz ogurlyk towuk ogurlap, milisiýa düşüp ýören pylan nämaý? Hawa şol. E gümezi gyza geçirseňiz bolmaýarmy? Aý dogan şu obaň adamlarynyň şuňa ýetmedik zady ýok. Gyza goýsaňam kalguşyň alýardy. Bir ogry biriniň towuk keteginden gyzyl towugy, misnoý towugy goltugyna salyp jyrdy diýýär. Muň towuk alan obaň uçastkowaýam görüp mündi mekgesine. Aý, ogry goltugy towukly şeýle bir gidýär diýýä. Nirede galar ýaly iki dem goh çekýä diýýä-de. Şu gamyşdan gamşa, selmeden selmä, südügärden südügäre uly suwly güzerini agarlap ýeňňe ugradylar. Ogry towugy sypdyrmajak bolup bir gysy ýaly, gysy ýaly towuk baýa soňa baka saryk-şa gepläp ugrapdy. Äý, akga gaty gysygyň küli dosuň-eý diýip. Aýlak et, jora häzir ýet, hors. Doly Gülere baryp damagyny salman yzyna tabşyrmadan bolsa kellesi ýerinde bolsun diýip iti ugrady gygyryp towgy. Aňa çenli milisioner geldi. Elini hormat bile papanyň etegine eltip. Hormatly graždanin ogry. Siz Ogulbike daýzadan gününe bir ýumurtga ogurlaýan misnoý mäkisini çiripsiňiz. Şo çynmy? Ýok diýip towgy suwadyňyp goýberdi. Anna üsti başyň ýelegi näme? Bularmy? Bular aýagyň utanç towuk. Suwa çümüp çykjak. Hyn görmän tur, züwz hakla diýip git diýip jogap berdi. Mähriban çüýşedeşler, uý. Içmäň ogşalar, ýaman köp içýäňiz. Arak içmän gowy görýäniň biri şäheriň etegindäki oba toýa gaýtdy. Aý obaň adamsy myhmansöýer bolýar, sada bolýar, şäherlerden tapawudy hakyky türkmenler bolýar. O şäherden Dädijana gelipdir. Bolmasa Geldimyrat toplumlygymy nämemi eken ady. Garşyladylar. Aý her kim hormatlap gelen ýüz gram guýup berýär diýýä. Aý Dädijana kän zahus gelmesem bolmaz, sogan-pogan bilen doňduryp oturandyr men. Al Dädijana. Aý, Gülerto bolmasa, Gapahyrdan, Dädgäneden A harp ýazadylar diýýä. Dädgänaň toýa gelip agram beren ýeri ýokdur. Dädgäna toýa gelen ulagy bile gidýändir diýip, ody söndürlen ojaga girip otyrdy. Syr diýip. Bir salymdan hem eşitdi bagşynyň sesini, eňdi teleşke, asyl-asyl bolup mündi teleşke. Bagşynyň derläp duran ýaňagyndan saldy agzy. Bagşy, sesiň ýaman gowy eken. Pampada doňaýan taýgaryň sesi ýaly oňat sesiň bar. Goý ýüz gram. Bagşy Baýram sypaýyndan şundan bir başynda zowulda bolýar bir stoluň aşagyna gyzgyn apşyrony uly eken guýup berdi bir stakan. Mundan durtda mundanam eňdi poweriň üstüne. Power! Sen bir eliň süýji, bir eliň süýji. Gyz çeçemiň kyrkynda bişiren çorbaňdan iýip doýulmadyk goý ýüz grammy. Aý diýen şir şarsy bagyr bile berdi ýüz grammy. Obaň oglanlar hormat edip äkideliň öýüne diýip galtaga gamyş düşär äkitdiler galtakly. Gaşalada ýarajak kän diýerdi. Üçe tartamda ýaşaýar eken. Dogan özüň ýokaryk çykarmyň ýa muňada ulag tapalymy. Ýok-la, ýanka-da münýäň, siziň göwnüňiz üçin mündüm-leý. Gidenek çomalyk çykdy ýokaryk. Aýalyndanam öler ýaly gorkýar diýýär. Gideninde çakgyjygy bar eken, çakga sokup işiklerini açdy. Köp işigini çakga bilen açyp ýören eken-de. E, çagalaram hatara ýatyr we ýene ýatyşyn edip. Eýýäm aralaryna girip, kulhuwallany okap gutardym-gutarmadym, depeden beton inim ugrapdy, ö-ö edip. Beýlesiniň wagty ol iýen zatlar ýetik geleýşenlerdir, hö-ö. Eýlä gelse agza, beýlä gelse bagza. Çyrany ýakmaga-da gorkýar. Çyrany ýakman heleginden ol öýüň içinde tualet gözläp ugrapdy. Etažlaryň içinde bolýar, damal ýatagandan başgasy. Ahyry tapdym öýdýän diýip, bir gapa elleg diýip, muny çekip bir ýymyr jygyrlawuk diýýär, öňki tualetiň gapysa däl diýip, içinden baýyldy. Zäher. Içine girdi. Eý, waý, haýsy durak muň içinde paltuny goýup gitdikä? Heleýimiň paltuny ýallaýry. Paltuny eýläň ýerde ullakan düwünçekler bar eken, bulary beýläk aýyrdy. Otuz bäş ýaşly pyýada on bäş müniň içinde ýaňky ýerden gara der bolup çykdy diýýär. Ýokardan asylgy duran içinden zer geçen ýapon seçekleýin durşuna zahar pedip. Irden turup aýaly garygýar diýýär. Saňa duşan günüme nälet bolsun tohumlyk garadyryn degen. Heniz saňa nika bilen dik başlap gönzümler. Sen şuň alyň bilen bolsam gelin bolup äkelýäkäler gelnanjydam şopura bildim men yz kişikden çykardyň. Näme bolduw? Kime bu esbap islendigiňde irle goh edýän? Men, men! A, sen dümä tişke. Goh ediber. Ýuwaşlyk bilen. Ýeňi çykyp geldiňmi? Ýok, nirden içjeg-aý bu wagt? Içipsiň? Içemok. Içipsiň? Içemok-ow, içemok. Içipsiň? Ynanmasaň, yslap göräý, diýip, pürs etdi ol ugaryň yzyndan aýaly iki taňňyrdagy gaýtartdy. Ýatan ýerinde görgüli döşüniň unaşyna girip içipsiň. Içipsiň. Sen Yzyndan çagalar epeýan ahal içip, içemok, o içemok, goja dikkibabyrdyn, içemok. Içipsiň, içmedik bolan şumanere kim meýdan etdi, haşgelle.